Back, Codi, mae Manuel yn neud... Mynd yn agored. Yn hysgod y pus nawr, ond i fel yn lawr. Mae ar lawr, ond yn bryn eto. Boys, go back on the line.
Ieian Davies, brwydro amdani. Mas yn llydan, mae'n mynd. Evans trwy'r dwylo. O, oh, Matty Young, just yn bryn. A'r cymorth yn cyrraedd, just mewn pryd. O, oh, mae wedi mynd mlaen o'r dwylo. Ond cic gosb arall. Tap a mynd. No arms.
Llaw arall no mas. Dim dwylo yn y dacl. Pedwarydd cic gosb i'r rhaid o fod yn ofalus. O, mae'r cais yn mynd i ddod yn dweud. Dwi'n meddwl taw Johan Emmanuel sydd wedi mynd dros doiau. Dyna fe yn codi E, gwaith da gan Gyrdydd. Y pwyll da nhw. Yr hyder da nhw i, i fynd am y gais yn hytrach na triffwynt. A mae Gyrdydd di ddechrau ar dan. Bind!
Eiliadau yn unig sydd ar ôl yn yr hanner cynta ar yr ornest yma. Codi mae Ward yn neud trial torri'r dacle gynta Lewis yn ei lorio. Wild wedi Cyrdydd am bod yn ddewr. Matt Young yn cicio. Iori Badam o dan y bel, agor i lan yng nghanol ca i Cal Woolley. O, mae'r bel yn adlamu yn ôl i Wwli a mae fe'n torri'r dacl cyflymdra ganddo. Wel, cais o ddim byd i Callum Wwli. Dyw'r Quins ddim wedi bod yn y gêm, maen nhw lawr i 14, ond bach o lwc yn mynd y ffordd Quins Caerfyrddin a'i asgellwr nhw yeah. Callum Woolley. Mae y gic yn uchel. Os chi'n gadael pil rygbi i fwnso, chi'n gofyn am drwbl. Harry Wilde nath wneud hynny. A Callum Woolley, un arall o'r Scarlets ymlith y Cwins, yn cwrso cic un a'r cyflymdra ganddo a'r pwer i groesi yn y cornel.
Offside. Cam sefyll mae Caerdydd nawr wrth i Lewis Morgan fynd ar trundle fach. Nôl dewn ni. You've got offside here or not rolling there? Caerdydd yn penderfynu offside or not rolling, captain.
Rwy'n nhw ar y blaen. Sean, what do you want, mate?
One here, one there. Edrych fel bod Quinns yn mynd i fynd â tap fach fan hyn. Eitha basic oedd y symudiad yna. Offside, 2, 16.
Cam sefyll mae Cyrdydd unwaith eto. Cyfle i drial rhywbeth fan hyn. Dyma'r symudiad yn dod, ond Lewis yn gweld y bwlch a'r amddiffyn yn mynd gyda'r rhedwyr bant o'r bel. A'r mewnwr yn gweld i gyfle i groesi reit wrth ymyl y pist. Just y bryn mae Sean Moore. Harper yw'n ar yn Tackle codi. release! Ond dwi'n cael y bil lawr.
Pwy mae'r agos? Mae nhw mynd hyn. Mae nhw rhyw fetr neu ddwy y bryn o bosib. Ward yn codi. You got back for me. Tackle Quinns yn release! amddiffyn. Release!
Ellis Price a Maswr miwn yna. Fry, os oes rhywun yn haeddi. O, dad lwytho. Mae Ben Fry yn neud. O'n i'n mynd i weid, os oes rhywun yn haeddi cais, ond fe Yn ffindo yr eilydd o fachwr Alun Rees. Cadw'r bel yn dynn iawn, sawl un yn treal, Ben Fry yn meddwl bod e'n mynd i gyrraedd y lein, ond ware teg yn cadw'r bel yn fyw. Bel yn doi llaw, a wedyn dadlwytho'r bel i'r eilydd o fachwr Alun Rees. A nawr mae Quins dan bwysau unwaith eto.
Yn ffinno llwybr trwyddo. Mae Dewi Cross yn neud, a Dewi Cross yn dod o hyd i Elijah Evans. Cais o ddim byd i Gaerdydd. Symudiad wedi baratoi a'r bwlch yn agor. Harry Wild yn mynd at y lein yn fflat, yn oedi'r bas. Dewi Cross gyda'r ongl yn bert yr amseriad, yn dal y bas a Yn gwahodd i'r canolwr i fynd dros y llinell gais.
Mall, inside the five. Lain lan. I think. Lewis Millen o ddardaliad yna. Lewis wrth y bôn. Gabe McDonald, cic ar draws. Gan Price. Woolley sy'n mas yna, yn casglu'r gic ar Rither. Oh! Ho, ho. Hang on, no, no, I'm a try, I'm just double checking he's not offside. Dwi'n mynd i aros, ie, yeah, dyna'r chwiban gan ein dyfarnwr ni, Ben Whitehouse, y moyn wneud yn siŵr bod Callum Woolley ddim yn cam sefyll, bod wedi cael y bel ei lawr.
O, na chi war gywelliad gan y tîm cartre, yn syth o'r cam arfer, y, cef, y canolwr yn tynnu'r bel nôl, A wedyn y gic di gael ei mesur i'r dim i'r ysgellwr cael ymhwli yn amseru i'r rhediad yn berffedd.
Taflu i'r blaen, cadw'n syml. Now it is, yeah.
Ivan Phillips yn gweud bod y sgarmes symudol wedi bod yn effeithiol. Dyn ddim wedi cael cyfle i wneud hynny mor belled, gan bod nhw ddim wedi gallu ennill pil. Defnyddio i mae'n rhaid wneud. McDonald. Trial creu sylfaen i nhw ymosod. O, oh, mae os na gais, os yn trydydd cais. Oeddi wedi cael y bel lawr. Oeddi ma fe. No, he grounds it and then loses it. Hat-trick i Callum Woolley. Ond ni'n meddwl am eiliad bod wedi colli'r bel. There is a, but we, Ond y Quins, nôl yn gyfartal gyda Caerdydd. Pedwaredd cais, cais pwynt bonus iddyn nhw. O, dwi, dwi ddim wedi bod yn glasur o bell ffordd, ond mae'n mynd i fod yn gêm i gofio i rasgellwr.
Cael ymwoli y trydydd cais o'r gêm. Lewis Millen yn dadlwytho, a wedyn yn bwydo'r bel i cael ymwoli.
Y trosiad yn un llwyddiannus. Felly, mae'r Cwins ar y blaen. Pel i Gyrdydd. Fel fi'n gweud, mae'r blaenwyr sydd wedi dod o'r fainc yn gwneud gwahaniaeth. Sean Moore yn cario. O, torri syth trwyddo. Mae'r canolwr Tom Williams yn neud. Wel, unwaith mae un tîm yn ymateb, mae'r llall yn mynd syth nôl lawr o'r ail ddechrau ac yn croesi. Yr ongl, bach bert gan y canolwr Tom Williams, hen ddigon o brofiad ag e. A yw'r cais na am ni fod yn ddigon i Gyrdydd i gallu'r ennill y gêm yma?
Cyfle olaf, cymal olaf o chwarae, os na gewn ni gicos, a mi eisiau cais ar y Cwins i ddod yn gyfartal. Bwrw'r dyn. Beth am yr hyrddiad? Lewis Morgan a'r gwt ysgarmes symudol yma. Ddim yn gallu newid y rhwymyn, rai bod yn ofalus fel chi'n dod mewn. Morgan am moyn rhywyd i gymryd y bel. Clark sydd â hi. Gabe McDonald, mas o'r drws cefn. Iori Badham, Badham, just yn bryn. Dal yn chwarae mantis, y bel yn seithi mas. Good child yno. Cic gosb arall. Players were set in front of the back foot of the maul. Yeah, the backs, yeah. Cam sefyll o flaen y dro The players were set in front of the back foot of the maul. Nawr te.
Tap am hyn, bydden ni'n gweud yr opsiwn orau fan hyn. Pam Arms, mynd please, lads. am y cornel. A dyna beth mae Lewis Millen yn neud. Millen, yr cymorth yno. Back feet, boys. Rhaid i Gaerdydd nawr fod yn wyliadwrus bod nhw ddim yn cam sefyll unwaith eto. Codi a mynd. Yn ymosod fesul 2, fesul 3. Morgan yn codi, yn cael ei lorio. Thanks, Paul. Clark. Gabe McDonald. Dymu oedd y rhediad yna. Mae Cyrdydd ar y bil, dyn nhw. Yeah, Maen nhw dros y bil. Backwards.
O, wedi dwyni. No, not him.
Seren y gêm, Harry Wilde yn dwyn y bel i Gaerdydd yn y ryc ac yn sicrhau buddugoliaeth dramatig i Gaerdydd ac yn talu'r pwyth yn ôl i'r Cwins o Gaerfyrddin a drecon nhw ar Barc yr Arfe. Gêm a hanner o dan y llif oleuadau yn Super Rygbi Cymru. Y sgôr terfynol